Salam Murat Mollan şeýle hem top 10-yň muşdaklary. Ýene de biz top 10-da Ada Production-da Bekidädem bilen Hekka Nowko. Ana. Ikimiz bilelikde top 10 alyp barýarys. Bu gezek maý aýynda haýsy aýdymçy haýsy klibi birinji orna düşdüka? Birinji orny däl, maý aýyny haýsy aýdymçylar pytratdyka? Pytratdy. Aslynda maý aýynda elli sany klip çykypdyr. Türkmenistanyň içinde elli klip çykypdyr. Elli klip mi maý? Elli klip çykypdyr. Ýöne şolaň içinden hem onluga saýlananma. Tomusyň öňüsyrasynda gowy işläpdirler aýdymçylar. Hemmesiniki hem köpüsiniňka gynansaýdyňa. Gynansaýdym. Gynansaýdym soňky döwür moda boldy.

Tomaşa etýäsmi? Ýok, Leýlidir aýdym galiba. Hä, Leýli. Farhat Öraýew, Şumat YouTube-dan görüp otyrsar, öňem görýäs, aýdymam ötüp otyr. O gyzyň ýanyna özüňki çeldýäňmi, jan agam, ýa özüňki çykgyja telefonyň üstünde durup, men bärde diýýäňmi? Gyzyň ýanyna özüňki çekmeli oglan-a dälmikä diýýän sen, dogrymy aýdaý? Ýöne soňky zawy bilýäňmi, Farhat köpräk klip çykarýar. Snariýaly zatlar çykarýar. Bir hili Farhat. Görünmeýän rütbe, görlüp oturanlar. Görüp oturanlar, awa. Biz görmesem biri görýän eken, görýäňmi? Biz zarada hiç zat diýme, Farhat akylly oglan, genjem ma hemme zat normalny. Farhat Öraýew, onjorno. Awa, ýöne şunam belläp geçäýeli. Farhat soňky döwür Şahsot bilen köp klip çykarýar. Şahsot bilen. Awa, şo bilen köp klip çykýar-da. Dogry.

Durdy, şol gün ýadymdan çykanok, Seni görmesem günüm geçenok, Ýakalyk, ýekelik maňa. Men kim eý näme? Durdy, şo gün ýadymdan çykanok. Gülçynar aýdymçym boljaga. Bizem bir million podpisçige ýetsek aýdymçy bolarysmyka gaý? Meni öldürselerem tona girmeýän dogrymy aýdaýyn. Goýaýyň Gülçynary indi. Ýöne Gülçynar seret Türkmenistana geldi ha.

Diýsek laý. Hawa. Men pikirimçe çözdi gowy aýdym. Maşynyň içinde. O maşynyň içinde o. Ondan aý diňlenýän aýdymlar da. Dogry mi aýdym? Hawa Gülçinaram bar. Ýanymda bol bir diýme. Şo başga. Ýa görýäňmi Gülçinaram geldi Türkmenistana. Geldi welin. Başda aslynda ol tiktokerdi. Ooo. Soň bloger boldy. Soň Instagrama girdi. Soň Instagramy bloger boldy. Soň Türkmenistana geldi. Indi şu mal ozap gider. Soň aýtişnik boldy. SMM-şik boldy. Awa, model boldy. Soň Agoýda işläp başlady. Indi, indem aýdymçy boldy. Maýaýyň dokunjagynda.

Bolly bolly yzyny diňlemek gerek dal hemme kişiň tans aýdymy hemme kişiň diňleýän aýdymy Näme üçin şekiliň zorunda men düşünemok näme üçin şekiliň zorunda.

Ýa näme üçin second jorna düşüp bilýä? Ýa näme? Diýmelimi oňa? Diýmeli bolýa bu adamlara. Ýa bular istoriýalarynda goýmaly bolýa. Adamlar şu kliba ses beriň diýmeli bolýa ýogsam bulaň muşdagy kän. O muşdagy kän. Oňa da wagty ýokdur. Elbetde 10 bäş sekundi ýok Mätnazarowyň. Biz düşünýäris 10 bäş sekundi tapyp. Ýöne onda da bir 10 bäş sekundi podelitse etseň şo bolýa gülýa. Meň hasabymda şul aýdym bäşlikde durmaly. Dogrymy aýdaýyn. Bäş. Bäş, dört, üç, iki, bir düşüp biler. Düşüp biler. Indikide Hormatly aýdymçylar we bagşylar! Hemmäňize biz ýalbarýarys, gaýrat ediň, öz istoriýaňyzda paýlaşyň, bizem belläň, bizem goýup bereris. Myrat molla atmedi siz goýa sizem ses beriň diýip goýsaňyz boldy onnoda wüjüň wüjüň. Näçinji orun sekinji orunmy? Sekinji orun. Diýmäni utanýan dogrymy aýdaýyn. Şul bäşlikde bolmaly şul. Dogrymy aýdaýyn Mätnazarow Karwiller.

Şul aýdym bara diňlemejek bolsaňam diňletýär. Ýok aýdym aslynda bir jadyly zat. Aýdym bolsun, saz bolsun adam jadylaýar. Şeýdip aýdýar. Waý waý waý. Diline düşünme sen. Diline düşünme. Taygan diline düşünýäsmi ya? Snoop Dogg diline düşünýäňmi şoň? Eminem diline düşünýäňmi? Diline düşün. Bolana. Yok, bırak ya, bırak şimdi. Men pikirimçe söýgi barada şul aýdym. Söýgi barada abi, seret mini. Sazma seret. Şu sazy, şu sazy onu Serik nemede ağzına çalıptır da. Ağzına çalıp. Awa. Soňky döwür bilen Sergen Serdar agaly soň Bally ösüp Aý baý özüň Makedoniýadan okaly. Ýok eý gürläp bolanok o. Gürläp bolanok hiç bir söz ýok söz ýok oň üçin prosta näme diýmek galýar näçenji orun diýdik sekiz ýedi. Ýedinji orun aýtma ho bulaý. Prosta bulaý diýmek mara nemesine düşünmediler. Birinji ýerdenem öňde orun bar-a bilýäňmi, baş baýrak o. Şol bolmaly aslynda, ýöne prosta muň nemesine düşünmediler, sözüne bar-a. Ýöne aýdym şeýle bir. Sözüne düşünmekde däl-de bar-a, soňky döwür topana seredenoklarmy, ýok şu aýdymçylar, aýdymçylardan hemme zat. Şuny paýlaşmaly. Paýlaşmaly. Paýlaşmaly. Paýlaşsaň gülän. On bäş sekunt zat ara öz reklamaň gidip dur-a. Mesele ýok. O hiç kimiň reklamasyň ýok, öz reklamaňy paýlaşýaň on bäş sekunt.

Top onumyzyň gördüňizmi Makedoniýana tomaşa etdik indi top onumyzyň altynjy ornuna altynjy altynjy ornuna alty bolar altynjy altynjy ornuna Azat Dönmezow Mähri Pirgulyýewa bir näl diýen klibem ýerine düşüpdir aýdymam ýerine düşüpdir umuman Azat bilen Mähri aýdym aýtsa bärde diňlemejegem bolsaň diňleýäň polibom polibom diňleýäň Azat Dönmezow Näli, ikisem halkyň bir söýgüsini gazananma. Bir hili gelişýä, düşünýän, gelişmegem gerek. Görýän men kaýdymda gelişip dur hemme zat. Ýa, indi aýdymda, klipde hemme zat ýerine düşüp dur meň pikirimçe. Hawa, onuň üçin biz kän gürläp durmady, Rasko topunja diýýär. Altynjy orunda.

Ýöne şular ýaly sözler bolmalydy şol aýdymda. Aslynda bärde esbeter çagany hüwdülänok, söýgülisini bir söýgülisini hüwdüläp otyr. Hawa, Allan Allan. Bir Allan Allan hüwdem aýdanok o taýda, ýöne prosta Allan Allan.

Klip o gaty gyzykly. Klip klip alar behişdim. Bir aýyň içinde bir 170 klip aýdýa tolümi. Nä behişdi agşam ýatyp turýamyka nä. Amjan ýatýaňmy siz? Neme? Nähili gürleşýäňiz uky bilen ýa iki sagat uky ýigrimi üç sa ýigrimi iki sagat işmi? Berekella berekella. Amalia dördünji orunda.

Özi nasyja gyz, özi gowja gyz, adamçylygam gowy, edýän işlerem gowy. Beh, adam. Klibem gowy. Adamçylygynam resko bildiň-ä sen. Ohow, şeýle bir gürri, gürleşik görýäň-ä, adam adam şekilli-dä, düşünýäňmi? Ýa, hawa, adamçylygy, güler ýüzli gyz, hawa. Güler ýüzli gyz bu. Hawa, hawa. Näme, soňky döwür Gülälekgem işleýär, gowja aýdymlary, garaş şol ýerde, garaşýan şol ýerde, garaş şol ýerde. Gürlemejek zat ýok. Garaş şol ýerde üçünji orna mynasyp bolupdyr hawa. Garaş şol ýerde diýýädä kime garaş diýýä ony bilemizok ýöne. Nirde garaş diýýä nirde garaş bolýa aýtda bir adres bir zat aýtda garaşalyda bir ýerde aýtda bolýa. Ele sms goýber iň bolmanda Gülälek jan beýtme bizi. Biz garaşyp durus şo üçünji ýerde durus üçünji ýerde. Tomaşa ediň. Maý aýynda üçünji orna mynasyp boldy diňläň lezzet alyň.

Nazir bola ya da Nazir Habibow Mat Nazarow Daka. Diňläň, lezzet alyň, aman, dynç alyň. Bir Näme sen zediň şul aýdymda? Abandyňmy, ýa, aldandyňmy?

Adamlar Hekim şu daşyna çykdy, narkan gurlabermeli bolduk, gawa sesi eşidilenok. Şu Murat Mollaň YouTube kanalyna podpisas ediň. Çink edýän gowy bolýar. Her aýda topon çykýar. Topona da hökmän ses bermegi unutmaň. Her kim öz gowy görýän bagşysyna bir aýdymçysyna ses bersin. Hökmän ýagdaýda Beki dädäň YouTube kanaly bar, Ýedigen video studi, oňa podpisas ediň. Gelýäňmi? Agamjan. Daway topon çyksa şu günden şeýläk ola paýlaşýas. Menä kesip kesip on paýlaşýadym storyda. Paket ýok aýyrlan. Aýyrdym ha. O ene toponum geldi. Görkez ben tak. Görkez ýokka. Bolýar. Onu näme? May aýynda Pytyradan aýdym. Bölä men gürle aýdymçy. Men hem gürlejek däl ajapy. Bolýa sogra gaýdan. Aýdym klip maý aýynda topamyzy pytyradan döwen. Awa. Nowruz ssenariýasyny ýazdyňmy sen? Awa. Ssenariýasyny ýazan bolýa, bolýa kelläm agyr. Režissýory. Režissýory. Awa, düşüren Balvar studio, Täjerow Myrat. Aýdymçy. Aýt aýt. Aýdymçymyz, elbetde. Aýdymçy däl, dur, aýdymçy däl-ä ol. Reperimiz Aýdaý özüň. Biziň topolymyzda bir tarapda döwdi. Gel, gel durup, gel, gel, gel. Gel durup. Gel. Essalawmaleýkim. Salam brat jan, salam. Salam brat jan, nähili? Keşe, brat, toponda maý aýynda sen döwdüň. Sen şu zatlara öň mynasypdyň. Ýene-de görýäňmi? Mynasyp oglan mynasyp bolýandyr. Nesip etsin brat. Munem seret bir Gökdepede bir gyzjagaz bar. Saňa ýörite ugradýa suraty sowgat diýdi. Men diýdi Aýdaöziň gaty uly fanady diýdi. Ýöne diýdi men prosta diýdi telefony zat ikän gürleşip bilemok. Rugsat berenok diýdi. Ýöne sen gowşup beräý. He? Bilemok. Ýa uly gyz. Ýa uly gyz. Hawa, ýöne gowşup beräý diýdi. Saňa nesip etsin. Duruk göz degmesin, aýdymlary görýäs, replary görýäs. Klip gaty gowy barýaň Allajan gözden dilden gorasyn Gül ýaly ýoluň açyk bolsun Edil ýüregiň aklygy ýaly ýoluňam açyk bolup barýar Hemme zat normal Bize sag bolsun aýda. Diýjek zadyň bir Kime Myrat Molla şu zatlar Myrat Mollaň zatlarda topuň. Hemmäňize minnetdar men bular ýaly ýaşyň bardygyny dogrusy bilemok. Birinji gezek bilmänem gelibem birinji ýere alyp gitmek. Surat çeken körpäme jigime köp köp minnetdarlyk bildirýän priýatno öýde öňem bar edil ýaňjada biri geldi marydan şonam alada. Hä tüweleme ine bisir diýilýän zatdan ýasapdyr şuny eli bilen çözse muny wideodam bar nädip ýasanyny. Fanat bolanda şeýle fanat bolýar. Ony Läle diýýär. Bilinç diýýär. Onda kim diýipler? Ýokarda aý goluny çek. Kerimowa Aýbölek. Nesip etsin brat. Birinji bilen diňleýjilerime köp köp sag bolsun aýdýan minnetdarlygymy bildirýän. Şolar bilen bir adam. Hakyky, hakyky. Soňam bizi ýaltanmazlyk üçin dur diýip gulakdan çekip depip işlemäge poddeşka berýän höwes döredýän oglanlar bar.

Bu adam mynasyp. Druk, nesip etsin. Indikilerde işleýän, indikilerde birinji ýer alýan. Sowgat bizden. Ýesçe, a. Ýok, ok, bu seňki. Ýene bir ýere berýär. Sen Hacker Cafe baryp iýip bilýäňmi? Ýok. Öz dostumyz üçin-de, öz kafemizde. Olar baryp bilýär, arkaýyn mesele ýok. Palaw ýejek. Oho, mugut. Barsaňyz bolýar. Onda bar öýdýä. Onda awa şunuň bilen toparymyzy jemläp gutarýas. Tüweleme maý aýynda ine birinji orna mynasyp bolan Aýdaý özüň. Aýdaý özüň köp başga TikTokda zatda görýän kada. Görýäňmi Ýutubda-da görüp bolýar. Mesele ýok. Awa, gördiňmi? Indi näme diýýäs şo klibe tomaşa diýýäs siz bilenem hoşlaşýas. Indiki aýda görüşýänçäk.